Исем, фамилия, отчество, кайсы еллар? Минме?
Гайнуллина Фидалия Гарифовна 1944 ел 1 мартта туганмын. Э, Гарифулла хәзрәт белән ничек таныштыгыз?
Кем кем белән? Гарифулла хәзрәт белән, Гарифулла Ишан белән ничек таныштыгыз, ничек? Ничек таныштык дип инде кияүгә чыктым малаена. Малай исеме ничек ие? Камил, Гарифулла улы Камил. А, машалла. Кайсы елны инде?
63 елны. Машалла.
И алар гаиләсендә тордыгыз инде, әйеме? Аларның гаиләсендә 63 елдан инде шунда гомер буе яшәдем инде. Әле дә алар гаиләсе булып яшим инде мин. Шул калган төп җортта тордык. Кайнана, кайната, иптәшем, ике балам, бергә яшәдек. Кемнәр туды сезнең малаеннан? Камил абый. Беренче 66 елда бер ир малай, икенче Исеме ничек?
Рамил.
Ага. 67 елда тоже ир малай, ансы да Рамил. Э, Шулай субханалла. куштылар. 77 елда өченче улым Равил.
Машалла, өч бала булды. Өч бала, өч ир бала үстердек, үстердек. Машалла.
Гарифулла хәзрәт турында нинди истәл, ничә ел алар белән яшәдегез булды инде? Мин алар белән 23 ел бергә гомер иттек.
Субханалла.
Шул 65 елдан инде мин аларга ничәдә ничә яшьтә булган идем мин килдем.

Менә бу малайга 78 елны инде бер яши бу малайга күчкәндә. Яңа квартирга Сөйковага күчтек. Аны барып карадык та әткәй белән инде, у, зур, зур, ди, күчәбез, күчәбез, ди әткәй әйтә. Аннары без бергә яшәгәч инде, безгә аерым квартирда бирделәр. Безгә ике бүлмәне бирделәр, аларга бер бүлмәле квартир юк, өлгермәгән. Өлгерсә дә, җил площадкада була, диделәр. Кайнана миңа әйтте инде, Әгәр дә син риза булсаң, без сезнең белән чыгарыйк, диде. Мин инде бергә гомер иттек, чыгабыз бергә дидем, алай нитмәдем. Ризалыгымны да бирдем, ризамы икән, бергә чыгабыз. Шулай итеп, өч бүлмәгә бергә чыктык. Ничә ел яшәдегез инде Чуйковода?
Чуйковода

Ә бу истәлекләр нинди бу Гарифулла ишан хакында? Ниндирәк кеше иде ул бергә яшәгәндә? Ул бик әйбәт кеше ие. Ниле гел мине бик яратты, кызым дип кенә торадыр, кызым. Менә моны эшлик мин, кызым тегене эшләсәк, менә нәрсә дип Гел шулай әйтәдер инде. Кызым дип кенә торадыр, әйбәт. Дус яшәдек без, алай тавышланып итеп яшәмәдек.
Болай, үзара мөнәсәбәтләр ничек хатыны белән? Әйбәт, әйбәт, алар икесе дә инде. Разия абыстай белән.
Мин, минме?
Алар Разия абыстай белән Ә, Гарифулла алар бик хәзрәтнең. тату яшәделәр инде, алар гомер буе. И- Икесе бер бүлмәдә укыйлар, намаз укыйлар, м, тәсбих тарталар, тәхлил әйтәләр. Кич беләге сәгать 9-10 була. Ә, Әнкәй мәрхүм әйтәдер, эй, укыйсыларым күп әле, укыйсыларым күп, дип теге э, сабаклары күби аның. Шул, нитеп, гел Жаткан җиреннән дә тәтвихын тартып итеп жатадыр ие. Алар тату яшәде, андый ние булмады. Гел бергә инде алар шәһәр эчендә кунакта гел җөрделәр, килеп алып китәләр ие машина белән, китереп куялар ие. Дәрәҗәләре зур инде, икесенеке дә алар халык яратадыр ие. Дуслары, ниләре бик туганнары күп ие. Мәчет бабайлары, аның якын дусты инде менә Зәки хәзрәт ие. Зәки хәзрәт әткәйнең 90 яшенә дә килеп, ул үткәреп китте бит инде мине 90 яшьлеген. Аннары Саматов Гапталхак абый инде аның балаларын ул Хәлилне бик яратадыр инде әткәй Хәлил әйбәт дип нитеп аның дуслары күп инде шулай алар бик тату яшәделәр бергә киләләр китәләр инде бабайлар берсенә берсе итеп
Болай иендә шкерәйме, үкше күп киләйме аңа? Күп киләдер ие, шкерәдер ие. Тәҗрибә кала дип әйтәләр инде шул карыйдыр инде, күрәдер ие күрәсең инде. Мин яшь булган бит инде ул вакытта аңлашып бетермәгәнмен миңа теге өйдә мин йөрим, эшлим, туза-суза, лавка керә. Аны кирәк әйбер дип, нәрсә дип хәтергә дә килмәгән ул безгә яшь вакытта.
Алар шул соңгы егерме ел сез белән яшәгәндә күбрәк гыйбадәт белән мәшгуль иде, яме шул? Алар гел гомер буе да гыйбадәт белән мәшгуль булмыйм да, әнкәй, инде ул алар беркая да эшләгән түгел бит инде. Монда дип әйтим инде, Казанда мин үткән тормышларын белмим бит инде. Алай, сез бөтен хуҗалык эшләрен үзегез алып бардыгыз инде. Үзегез үзем алып бардым инде, магазиннарга, кедергә-кедергә инде алты. Итеп. Субханалла.
Берәр кызыклы хатирә, истәлек Гарифулла хәзрәт белән бәйле.
Кызыклы хатирәләр дип инде алай бик кызыклы хатирәләр булмагандыр дип беләм. Ни вакытта инде бөтен эшне бергә эшләйдер итте. Алар бит инде олы кешеләргә без хөрмәт белән генә карарга инде андый теге ярамаган сүзләр сөйләшеп, көлешеп, нитеп утырмаган. Яшь вакытта бит инде барыбер. Хәзерге шикелле түгел бит. Хәзер без анда иптәшем белән рядом да утырмаган иде, ялган олы кешеләр җанында. Какой андый нәрсә кызыклы хәлләр сөйләшеп. Шулай. Нәрсә ярата иде Гарифулла хәзрәт?
Ул яратмыйм дигән әйберсе булмады. Ул балык яратадыр, безнең әйткән тоже. Әнкәйебезнең балыклар ниләргә бер дә исе китмидер, аның ише әйбергә. Ул үзенчә икенче төрлерәк инде. Хәмзә абый Мәскәүдән безнең бик ни булды инде. Шәкерт абый дип үлеп торадыр ием. Баручы туганнар ниләр булса инде, обязательно яхшы балыклар, копченые, теге ниләр, семгалар гел җибәреп торадыр инде, ниләр, яхшы әйберләр инде. Шәкерт абыйларга күчтәнәч дип. Хандаби шул. Хандаби бит инде ул энесенең малае, двоюрный, племяннигы.
Гарифулла хәзрәт йокысы ничек иде аның? Эй, йокысында ул идәнгә утырган килеш намаз зал эчендә йоклап утырадыр и. Төнне, төне буе шул. Аның караватка жатып йоклаганын белмим дә мин. Ул менә көндез жатадыр инде шул жаткач йоклап та алгандыр нәрсә дә. Без бит инде көндез эштә, бу кем карап күреп торабыз аларны. Шулай. Ә зикерләр ничек әйтә иде ул? Утырган килешме ничек? Ә? Зикерләр ничек әйтә иде? Ой, белмим, әйтәм, Рәшит. Гыйбадәте намазлыкта утырып мин укый иде күбрәк. Ә Коръән укыганда Юк, зикерләрен теге зикер. Зикерләрен әйткәнен, ничек әйткәнен белмим инде, әнкәй теге биек аяклар иткәч инде, ул күбрәк жаткан җиреннән, утырган җиреннән караватында шулай итәдер иде. Әткәйне ул хәтле әйтә алмыйм, ничек. Намаз вакытында әйткәндер ул, көне буе намаз вакытында, төне буе намаз вакытында утырадыр инде. Төнлә әйткән инде алайса. Ул төнлә инде, төне буе утырадыр. Көндез эштә инде халык белән Кем әткәйме?
Әйе.
Шкөрдә. Көндез инде өйдә алар, икесе дә бит олы кешеләр. Картлыклары матур үтте инде, әйеме? Бик матур үтте алар.
Дәрәҗәле. Дәрәҗәле, хөрмәтле кешеләр булдылар. Кунактан кунакка гына җөрләр менә аларны. Теге иске Ибрай авылына бик алып китәләр, ел саен анда барып кунак булып кайталар нигә. Буага баралар иде. Буага баралар иде, буага Зөлфия апаларга баралар иде, бик жаратып теге интернациональ урамында тордылар, по-моему, алар. Малик бабайга да.
Малик бабайларга.
Анда барып, кунак булып кайталар инде. Алар Камил абыйларга баралар, Буага баргач. Шулай. Субханалла.
Болай ничек үлемнәре ничек булды инде соңгы сәгатьләре? Разия абыстайның, Гарифулла ишанның?
Алар авыртып жатмадылар, әлхәмдулилла, шөкер. Әткәй дә шул Мин аны авыртканын белмим, әйтәм бит, менә шул мәзәктә миңа шул чыгып инде. Кара әле, 90 яшькә хәтле шундый әйбәт кенә җөргән идем. Әллә йөзгә хәтле дә җитәлмим инде, авыртып киттем ди. Шуннан ике атна гына торды, 24 мартта туган көне, 6 апрельдә вафат булды. Сөйләшеп яткан кие, әлхәмдулилла, шып шитсә ни. Әнкәй инде тоже кичтән сөйләшеп итеп жатты, Зөбәрҗә апалар да килгән ие бугай. Нитеп, әнкәй дә шулай. Ул инде әнкәй аяклары авыртып йөрмәде ул. Нитеп.
Урамда чыгып. Урамга чыгып йөрмәде, кухняга да чыгып йөрмидер. Нитеп инде аның бөтен әйберне җанына кертеп, нитеп шулай ашатып нитәдер инде мин. Әй, субханалла.
Шунда җанына холодильник куйган ни бүлмәсендә инде бөтен штабы бөтен әйбер рядом булсын инде. Аны күрше әбибезнең Бик мәрхәмәтле әби булды. Һәр көнне иртә белән кереп, әнкәйгә чәйләрен эчертеп төшәдер иде. Мин әзерләп калдырам инде, ни ашарга нәрсәләр иткәнен дә. Эшкә Ул китәйбез. кереп, чыгып, ие шулай итә торган иде. Ул да шулай. Кадерле булды, ул да кадерсез ятмады. Хәлдән килгәнчә карадым, әлхәмдулиллах шөкер. Бик зур изге эшләгәнсең инде. Алла рәхмәт Ходай яусын. кабул итсен инде. Амин. Былай соңгы Гарифулла хәзрәт нас юл соңгы юлга затканда ничек булды, ничегрәк? Кеше күбиме? Кеше күбие.
Менә Чат точно бер нәрсә дә ул хәтле нитеп әйтә алмыйм инде. Мин аны җуганым шул анда инде э, ниләр Ибрай авылына кытыгым. Э, мәүлетләре, ниләр кияүләре шулар җырды бит инде ир кешеләр ниткәндә.
Җеназасын кем укыды? Хәлил дип беләм мин аны, шул кемнекен. Гаптылхан абый малае.
Зикер мәҗлесенә еш җыелалар идеме соң?
Еш дип инде жыл саен булмаса да, мин белгәне бер 3-4 мәртәбә беләм инде мин Булды. м, булганын. Үзебез дә белә торганда, лесорубныйда. Ә монда хөкүмәт өендә булмады андыйлар. Ул вакытта инде бабайлар да үлеп бетә башлады. Хөкүмәт йортында алай итеп утыра алмыйсың бит инде. Дитеп, аннары әле куркадыр, ахран чыгадыр инде. Теге икенче кызының кияве Кәүсәр апаның Әнвәрдине әнкәйтәдер, бар Әнвәр, кара. Кеше ни җөрмәсен тәрәзәләрне капкачы жабыладыр и безнең болай итеп. Авылларда бит инде кара каршы агач капкачы. Шуның белән җавып куябыз инде тәрәзә капкачларын. Чтобы кеше күрмәсен, ниләр итмәсен дип. Ул бит ни яшерен, ни мәҗлес. Шуңа исеңдә юкмы, зак бара идеме ниләре, җыеннары менә?
Шактый барадыр. Зак укыйлар идеме бегала?
Озак.
Теге тиз генә түгел инде. Мөнәҗәтләр дә җырлаганнар. Мөнәҗәтләр дә әйтәләр инде, нәрсә дә шулай. Басып та басып та утырып та әйтәм бит менә шул мәҗлесе вакытында идәнгә утырып ашыйлар, эчәләр. Шуннан инде аннары соң Посылларны җыеп алганбыздыр да, шуннан кочаклашып, шул ни әйтергә тотыналар инде, мөнәҗәтләр, нәрсәләр, аннары кочаклашып, Аллаху, ху, ху, ху дип инде әкрен-әкрен итәләр дә, аннары кычкыра башлыйлар инде, ху, ху дип итеп, шулай. Менә шул, шуларын хәтерлим.
Синең исеңдә юкмы нинең Рәшидә абыстайның килүе? Бар. Бармы? Килде дип сөйлиләр мына. Рәшид абыстай да имештер килгән бабай янына инде кызы белән. Килде.
Ага.
Ул моменты исендә юкмы? Исемдә Рәшид абыстай белән алар кызы белән килделәр. Ул икенче намазлары вакытында. Караңгы, шушылай караңгы булган вакытлар ел. Алар икесе дә теге Ташкент ада чигелгән ниләр. Мин яшь кеше бит инде киемгә күз төшәр ул. Ул Рәшидә абыстай килде әткәйгә тәҗрибә кылдырырга. Менә шул килгән кызы Ташкент ягына кияүгә чыгарга сорыйлар яны. Үзбәк, татар мин аларын белмим. Бабай аңар чыкса, хәерле булыр микән? Кияүгә чыгарга нәрсә дип әйтәсең дип килде. Әткәй әйтте, чыксын. Аның ризыгы шунда хәерле, диде. Ул анда чыгып, по-моему, 5-6 бала үстереп, алар монда Норлат районына кайтмадылар микән? Дип беләм мин аны ишетә. Ансы килде, точно хәтерли мин аны. Килде анары. Бер Фагил абыстай бар иде кечерәк кенә. Ул да килде. Тукта шул Рәшит абыстай кем икән ул?
Болай туры килә иде сүзләре, яме шул әйткәне. Рас килә иде, әме? Алдан, Рас килә иде.
алдан күрәе.
Ие, менә шулай дип әйтте ул. Кияүгә чыкты шунда. Бер алты ба- баласы барды дип белә мин аны, шулай дип ишеттем кебек. Кияүгә Шулай- чыгып, шулай- Үзбәк, Үзбәкстан ягына ишеткәнегез бар ие менә шулай дип әйткәне. Шул ничектер минем колагым шыма керде ул Рәшидә абыстай килгән дигән. Ие, ие. Шулай тәҗрибә сылап күп киләләр име теге алдан әйт, киңәш бир дип. Алар Инде мин бит гел өйдә дә булмаган, барны да белеп тә бетермим. Киләләр ие, килә, сорыйлар ие. Менә шулай кызлар кияүгә чыкканда ни белгән таныс кешеләрнең инде киләләр ие ни дип. Шуңар кияүгә чыксам, нәрсә бабай хәерле булыр микән, ничек булыр икән дип, нәрсә дип Шундый сораулар белән килгәлиләр ие. Әйдә бер яшьләргә бер үзең дә дога кылып куй әле безгә. Ой, юк, булмый миннән, э, э, хәзрәт.
Раббана атинаны хәтәбе. Тукта, аны әйтәсе имә